zvebasa right um, tichiri panyaya dzecovid e, i hope e, tese kwatiri tiri kubayiwa muri kungoonoo mafambiro ari kuita zvinhu so what are we saying here we are saying vaccine is a safer way to build immunity against covid-19 e, tinovimba tiri kupanzwisa ipapo kuti kungobayiwawo e, iro e, jekiseni iri e, rekuti tinge tichidziviririka padenda recovid-19 ka e, zvinongotibatsira kuti muviri wedu wane masoja anokwanisa kuti anga achiita sei achirwisana ka e, nedenda iri saka e, whether tabayiwa kana kuti hatisati tabayiwa e, still we need kuramba eh, tichingochengetedza tichizvichengetedza as well it doesn't mean kuti when you get vaccinated eh, hauchawani eh, eh, denda iri hongu unoriwana but pauri kuriwana hauzorwari senge marwariro aunoita kana usina kuita sei kana usina kubayiwa

www.ncdc.co.zw forward slash vaccination or you can visit any wealth eh, health workers eh, vanenge vari muarea menyu handitika eh, kuti tidzidze nekunzwa nekuziva zvizere eh, pamusoro ka pedenda iri recovid the old mutual ndeyemwe yemakambani yapindirawo mukutibatsira munharaunda dzatinenge tiri kutinge tichinzwa pamwe chetika nekuziva zvakawanda maerana ka e, nedenda iri recovid-19 so kana usingakwanise kuenda pawebsite munharaunda dzatigere kune maclinics eh, kune mahealth workers ingoenda ikoko ungononyatsobvunza vanokwanisa kuti vange vachiita se vachikubatsira neinformation ya yeah, saka ngatichengetedzei upenyu hwenyu hwedu toonaka kuti taita sei toona kuti tabayiwa so thank you to old mutual ndeimwe yemakambani emuno muzimbabwe e, pamwe chete kaa nekunze kwezimbabwe vapindira munyaya iyi yecovid kuti vange vachibatsira kuti tidzidze kana kuti tiwane ruzivo nekunzwisisa maerana ka necovid iyi right um, regai tichibatana titange kubatana gogosi wela nditika e, eh, pane zviri kuitika panyaya yemwana yanti ndambotaura iko ndinoregai timbobatana nagogo siwela eh, gogo siwela is the mother to joram joram vakawanda munomuziva takatanga naye kubva ari behind bars azobuda now is back kujere again saka regai tinzwe kuna gogo kuna sekuru vari kurwara as well baba vajoram havasi kunzwa zvakanaka regai tifonere gogo tinzwe kuti zvakamira sei right uh, right okay her phone is ringing Her phone is ringing. Asikana vari vega nemudhara wavo kumba. Hello. Hello gogo mamuka sei?
Ndamuka hangu mwanangu wamuka sei? Ah tototi maswera sei 12 dzatokwana. Asikana kuri sei kumba? Haa tiri nani hedu. Vari sei sekuru nhasi? Haa sekuru vambomuka havo. Mm, zviri nani. Zviri nani ka? Eh. Aiwa tinotenda. E, gogo e, eh, tikuda kunzwa kuti panyaya yajoramu zvaapapi takanzwa musiya makakwanisa kuenda kunomuona e, kujere mukamuinzirawo zvamakakwanisa kumuunzira saka zvakamira sei gogo
pari zvino mwanangu pana loya wandakavona akati anokwanisa kutakubatsira joramu horit asi akati anoda 300 us hei aruda 300 us eh. yokuti akwanise kunomiririra joramu eh. akomana apa muri kurwisana nekutsvaga mari dzemishonga dzamudhara yematablets medication zvakangofunga kwese kwese hey yeah saka muda kuti chii tine vatereri vedu vakatarisa just now muda kuti chii muri kukumbirawo mari 300 us yekupa loye ndiri kukumbiravo kune vakateerera kuti vanogona kundibatsiravo kuti ndibatsire mwana wangu ndivo vandipe loya ndinokumbiravo 300 us hmm. ndiko kuti loya agone kubatsira ari kudzokera rini kukoti
kukoti mm. anodzokera musi wa ten o ari kudzokera musi wa ten eh. allright okay e, saka zvokuti ndofunga tikawana mari before musi wa ten eh, joram anenge akutozoenda ana loya nai ya tikawana mari iyoyo anozoenda mukoti aina loya orit okay right muri kunzwawo chichemo chagogo nhamba dzagogo idzo dziri apo tapina e, takudzipina pamanumbers ese atiri kuda kutinge tichizokupai nasunoyo so vari kudawo kubatsirana nagogo pamakamuona akati chii nai gogo pamakaenda kujeri haana ah, zvaakambotaura akangotaura kuti kuti kana pane vangandibatsirawo haana zvanokuti hamuna zvizhinji zvamunotendegwa kutaura asikana zvinanga asingacheme jora mahataneka
Ah, unenge achingozhamba aichema asika eh. ende futi yeah orit koko e, ndofunga namba vanhu vanzwa chichemo chenyu nhamba dzagogo idzo dzatiri kupina apo e, kana mukakwanisawo kuvabata gogo mobatsirana navo 0773

orit aiwa gogo maita henyu mimi chiregai ndikusiyei muite henyu zvamuri kuita mumba kwenyu ndinotenda mwanangu orit gogo muswere zvakanaka e, ndigogo siwela e, amai vajoram so kune vangadawo kuvabata vabatei panhamba idzodzo varikuda kubatsira batai gogo panhamba idzodzo toona kuti vanobatsirikana sei right chiregai tichinzwa nyaya yanetsa nyaya yemwana wekuharare hospital tobatanana nehama dzab eh, who is the mother of mwana waari kuti ndakachinjirwa and then eh, tonzwawo nehama dzake b nemurume wake pamwe chete kana tete vake kuti nhasi nyaya yafuma yakadini nezuro takaguma vachiti vari kuda kuti kunge kuchiitwa madna asi chipatara changa chati chiri kudawo kunzwa kuti muda kuwaita kupi kwacho hallo tete v hallo e maswera sei hallo
Maswera sei? Ah, taswera hedu. Eh, muri kuchipatara? Ya, tabuda. Oh, mabuda.
Eh. Right. Um, handisi kuziva ndotanga kutaura nemi here aiwa ipai mukwasha wedu e, murume wab tinzwe kuti nhasi nyaya dzakamira sei all right, all right.
Hello. Eh, mkwasha mamuka sei nhasi? Yes. Hello. Hello.
Eh, ndiri kukunzwai mamuka sei? Tamuka mamuka sei? Ah, tamuka hedu. Right, nhasi zvakamira sei? ogara pasi
hei itai so mukwasha halo mukwasha mirai pakamira tete vhi ndo panenge pari kunyatsobata network
right ndakukunzwai mati
ndati takazogara pasi semhuri ka ehe nezuro takati right tisingatori eh, plus tipa manje ukuthi isisu amakambani enyu acho ema tacho tona takati ndichinza oramba chichipa torera nguva mwana acho ari muchipatara saka ichitazogaya kuti no tushora mwana tatora mwana toenda naye isusu patinoenda kumaprivate zvemadna tese ah. saka ndo takarangana patavirirana saka nhasi tasvika pachipatara mwana uindo kwatinoenda tiyoto iti kana tagutikana kuti mwana ndoedu ah, its okay mwana totora saka iwezi mwana wati saka nyaya yaku iripo hombe ineende kumadna test apa ada kuti aitwe nekukasi
okay allright ya yeah, nhasi network yedu inenge iri kuti netse so mwana atorwa kuchipatara e, mati ma, mm. mafunga kuti munge muchitora mwana matora mwana e, mochiita enyu madna
yes but ka i remember nezuro takaguma muchiti aikwanisa kuitwa madna ari muchipatara why mazodecide kumutoraanga ari muchipatara mati
mwana anga ari muchipatara nezuro akatosarapo o mwana akasara kuchipatara saka anga asingakwanisa here mm. kuitwa madna ari kuchipatara ndo pawaitiwo munotipa makambani amuri kuda kuti toita madna test pacho pacho tiverifya toona kuti wakaregista here allright okay so imi chazoita kuti mudecide kutora mwana nyaya
chidipai mwana wedu wacho wamuti wedu wacho chidipai nemamwe makambani anoita zvemaDNAT tichigutsikanawo kuti vana ndiwo edu kana kuti haasi wedu kana asi wedu tochitangirawo ipapo so izvezvi mwana maanaye matora makuenda naye kumba hallo ndikati saka mwana matora makuenda naye kumba
Kana naye kumba apa tichitsvaga mari yemaDNA test. Eish, okay. All right. Eh, chindipirai phone kuna mm, Tete V. Hello. T- Nditaure na Tete V. Eh. All right. Hello.
Hi Tete.
hallo ah ndaswera hangu okay allright so ma mwana matora makuenda nemwana kumba ndizvo hallo hallo
iri kubreaka breaka ya iri kubreaka okay so tiri kuti chii kune vari kuda kuti vange vachizobatsirawo kana kuti muri kukumbira kubatsirwa panyaya yemari yemadna ekuti muende nemwana mwana maanaye amumaoko menyu saka tochiti vari kuda kubatsira mobata tete v pa 0774

bvunza mibvunzo iyoyo ee eh. hallo fine tikavati zvogashirawo kana tikazodzoka kwamuri zvakare tikawana mari tikuita tozokuudzai kuti zvafamba sei
allright so imimi kana maenda kumaprivate kuma kwamuri kuenda for dna testing kana maita e, ma, mawana maresults whatever outcome modzokera kuchipatara monovaudza
hongu tinodzokera shame
hei b ari kuigashira sei nyaya
haabvi akaomerwa pari zvino ari kutoda sapoti yedu sefamily hey, i can imagine
i can imagine you are not even sure kuti mwana ndewako here you are not even sure kuti ndoyamwisa here kana kuti ndoregera besides iye b ko iye mwana uyu wacho eish ya zvakaoma e, saka shoko renyu rekupedzisira umhuri yezimbabwe tete
shoko ra nderekuti ndanchikumbiro yezimbabwe ane paainapo akangotibatsira tikakasika taita madna acho tokwanisawo kuziva kuti tofamba mberi sei sei nyaya iyi nekuti pera pari zvino
yeah okay right number dzatete v zvekare e, sezvo varivo vari kumira nekutaura on behalf of this family 0774 402 038 0774 402038 e, tete b imimi chirega tichikusiyai mochienda neka baby kedu kumba e, mwana ongonochenge ya yeah, zvamuri kutaura kuti b akaomerwa akutongoda support yekuti iye mwana waanaye uyu akwanisewo kungomu gamuchira kusvika tanzwa kuti maresults anenge akamira akaita sei nekumupawo rudo kusvika tanzwa kuti maresults e, emadna enyu amuri kuda kuita mega akamira sei handiti nai tete
hongu ndizvozvo chaizvo allright thank you very much tete imimi ndofunga tichazenge tichinzwa kuti mawanawo here rubatsiro rwekuti muende for dna testing e, tichizomirira zvekare kunzwa kuti saka maresults acho achabuda riini zvinenge zvichifamba sei handiti hongu allright maita basa and thank you so much for supporting muzukuru wenyu handiti hongu maita chaiso allright aiwa maita basa tete
eh, ya
eh, imi zvakaoma dei wangu uri webhii zvaifamba sei just put yourself in bee shoes eh, apo mazorwadziwa futi kuti ko mwana uyu chiregai tinotora paunenge wakabata mwana uyu uchamuyamwisa here uchamuda here okay e, pachauyawo maresults acho ko zvikaenda nepamwe apa maybe panguva iyi watomuda mwana uyu watobhonda naye ha zvigozodii zvigozofamba seiko neni ya yeah. e, inyaya yakaoma anyway e, tichangoramba tichingotero tichinzwa kuti zviri kufamba sei e, pavari kuenda e, for dna testing please let's give them our support e, get in touch with tete v e, tonzwa kuti e, vabatsirikana here panyaya dzemadna Thank you so much Zimbabwe ndonyaya ndandauya nayo masikati anhasi unoyo tobatsana mangwana takubatsana nagogo vekwagutu tichinzwawo makuwa ezviri ah pane mamakuwa andakanzwa nezuro unaenda ndakanga ndakafonerwa nagogo and guess kuti vakandifonera ngwai 10 p m zvikanzi ah tete ndine makuwa ndinoda kukuzivisai zviri kuitika uko amai svova e, hanzi e, vakupiwa chibage nesocial welfare vanhu vacho va ndofunga zviri kutoitika nhasi hanzi vanhu vacho vari kutouya nhasi kuzopa vanhu vaya vese vanoshupika asi rwendo runo vanhu vanzi ngavauye vaungane pamaisvova vachapiwirwa kana vachatambirira chibage ipapo ndikati zvakamboitikei zvikanzi hazvisati hatisati ah ukatoona watosarudzwa nzi pamba pako ndo pari kuuyiwa kuzogovera vanhu ah unenge uchitofara ka kuti ndini shasha can imagine this time around anzi vanhu vese uyai pamaisvova muzotambira muzo chibage ndikatasikana waakukwanisawo kuzikanawo munharaunda kurespectwawo kunzi naye tingauyewo pamba penyere ti vanhu vaungane kuzotambirisa chibage nayewo achizopiwa ndo zvinoita mwari ndo zvinoita nyasha wangongoriwo kamunhu wo kamwe kasingatombozikanwi kasina kana nebasa rese mucommunity asi nhasi makutonzi gogogo itikumbiriwo kushandisawo musha wenyu kuti vanhu vauye vatambire chibage tichazonzwa nagogo mangwana tichazobatana nagogo wakutiudzawo mamakuwa ari kuitika ikoko thank you so much zimbabwe as we uh, going ahead neconstruction yemba yamaisvova remember takati tichine need yekuda kuti tivake bathroom netoilet

844 ndo dzimwe nhamba dzamunokwanisa ka kutibata isusu vefoundation right uh, toenda kwachivi kwamaitafadzwa e, eh, tina ewellwisher wedu e, eh, mr jerry e, isu tatomisa basa mufunge mr jerry zvinhu zvese zvarongeka e, kuti maitafadzwa ngo achisirwa e, masolar panels nesolar pump but taita challenge roof yamaita fadzo rida kugadzirwa eh, they cannot put masolar panels nemamiriro akaita roof yavo mapango ese akapera kudyiwa nemujuru so we need to fix that one as soon as possible kana tangozvigadzirisa pane masimba ari kudiwa ipapo kuti pange pachigadzirwa izvozvo zvangogadzirwa kambani yemasolar panels yakutoenda kunoroverera pamwe chete e, nekuisa solar pump so please that's another project yatiri kufamba nayo nhamba dzedu dziri apo tiri kudawo mauniform evana vamaisvova e, hanti manzwa schools are opening after next week saka which means tine maiwe next week tine next week yekuti unganze mauniform evana e, bhutsu maso tikuda vaende vane full uniform right tikuda kuti vana vaende vane full uniform masechel uniform bhutsu masocks heti togara tangotenga majuzi kana kwatonhora togara tavatengera matrack suits togara tavatengera matennis ekuzoendesa kumasports pamwe chete kane matishirts acho so vaimbobvunza kuti koma uniform zvakamirira sei nhamba dzangu idzo tibatei tione kuti zvinofamba sei tina rana wedu gogo kumusha uku e, tina rana wedu haabho munhu zvekuti akangwarira zvisingaiti tetichingotuma gogo mhanyai kutaund enda imotarisa padhuze ipapo kuti mauniform akamirira sei vana voenda vonopfeka pfeka toona kuti zvakamirira sei tonzwa kuti imarii then tobva taita sei tobva tangoti vana vatengerwe mauniform zvinhu zvese zvobva zvangoendeka toda kuti vana vaende kuchikoro ii kaka takudiwo nemalunch box as well mabottle drinks as well e, flower takatenga takatumira vanobikirwawo chingwa chavo kana kubikirwawo mutakura wavo vanotakura vachienda kuchikoro nekadrinki pasaidi vana vodzidza vachifara vakasununguka vasingatyire kuti togona kuti tozodzengwa thank you thank you so much zimbabwe for your support thank you very much for making that difference in people's lives i know together we can do this by the grace of god um inini ka ndofunga nhasi tambotamba yo nhasi tambotamba chiregai ndizorore tobatana mangwana eh, let's catch up tomorrow eh, as we will be giving you update yeconstruction yemba yekwamaisvova vari kuda kubatsira pa pabathroom netoilet manumbers edu ayo tibatsirei musha wese ubva wangochena zvenai and then oh ya yeah. tiri kudawo matiles as well anditi hapanawo makamba nematile amunoziva pendi taabona chipains iri kuti papendi yese zvayo yese zvayo kupenda pese patinoda kupenda and then eh, takuda matiles do you know of anyone who can give us matiles and we also need to furnish imba yamaisvova tikuda mibhedha tikuda mawardrobes eh, tikuda macurtains ya yeah, kumaketeni ndoziva munhu andichatsvaga eh, kumaketeni tinoda maketeni as well eh, varikuda kutengerawo maketeni eh, imba inyatsonaka toti takati masofa futi anditika eh, takati tiriduwo masofa eh, mudanru medu muruda kuti munge muchiiswa masofa tikana kungogara taisa netv futi you never no tokugona kungowana anogona kungoti blessa nesolar Eh, saka tv zvamuinazvo weare talking of imba iri kubva kuvakwa musina kana chiripo imba nyowani chese chiri kufanira kupinda mumba imomo chofanira kunge not like new new new chero mune zvimasecond hand zvinhu zvakanaka its okay but like eh, tiri kugadzira imba itsva we want mysvova to be happy this is a time This is a season we know kuti Mwari vavarangarira ivo nemhuri yavo. Saka we want to celebrate with her and we want to be happy for her. Tese tiri pamwe chete. Musi watichazoenda ikoko kutaura kuti right dzasungwa takuenda kwagutu. E, tiri kuwanzoita maissues ekuti last minute takuenda vanhu vakutanga tete manyai munotora chakati kwakati tete manyai munotora chakati kwakati ngatiite izvezvi nguva ichiripo pressure inozoitika last minute soka yowe ndatengawo chakati manyai munotora he bvai mazodai bvai mazodai ngatiunganidzei we have our foundation offices in town tibatei apo tiri kuda mapureti tiri kuda mapoto tiri kuda masipunu tiri kuda tiri kuda kuvaitira zvimwe zvokuti right vanonyatsoshaya kuziva kuti mwari uyu avafungira chii rwendo runo thank you so much zimbabwe ya yeah, chiregai ndichimirira pano god bless you all have a blessed day thank you